Agam, men indi öýsüz ýaşamalymy? Ol maňa bildirenok. Nirede ýaşasaň, şonda ýaşa.
Seniň wagtyňda geldim. Men indi öýsüz ýaşamalymy?
Gowymy? Gel oýnaly. Oýnajak gami. Bar git onda. Özüme oýnan. Hiç dayda durun. Ha? Sen özün däli. Sen däli. Sen däli. Maşyndan var, bilmeyen. Diyeceğimem var. Ona vermeyen sana. Başlık.
Ha. Ön kampanya başlığı. Didar değil mi? Şol şol. Neymiş de böyle. Başlyk. Ha. Öň kompaniýa başlygy Didar dämi? Şol şol.
Näme işläp berýär?
Didar. Salam aleyküm. Seni tanıdım. Men seni iş almadım. Men seni işe almadım. Diýdi.
A sen bolsa? Ha, sen bolsa men puluň ýarsyny bermedim. Integem berjek däl saňa. Ikiňizem tanadym. A men bolsa jaýymam gitdi. Ýüregimem gitdi. Gynalamok. Men gaýtam gowy ýaşa. Gerek maşyn, kamýon maşynjyklar. Bedar dur dur.
Ýör, maşyna mün, äkider, ýör. Ýör sen bilen gürleşel.
Ýör, ýör. Maşyndanmy alyň?
Alýas maşyndan, ýör. Nirä gidiň?
Geç.

Sende şu günden başlap öýüň bar. Meňkimi şuleý?
Şuleý seňki. Wah, süýjem berip berjekmi? Şokoladam barmy? Hemme zat. Şokoladam bar. Ýörende şokolad diýelim.
Şokolad iýdir şoňa. Diýda. Mähriban tomaşaçylar. Ynsapsyz Didara şular ýaly haly, stres ýagdaýynda, akly çaşan ýagdaýynda kömek edeýinmi?

Didar. Ne, näme işleýän Didar? Gerek maşyn çekýän. Berekella.
Bu kim? Bilmem, Mekga gerek Mekganyň suratyn çekdim. Berekella, Didar.
Bul eşik bilen bolanok. Ne? Men saňa täze eşik aldym. Owa! Sagat aldym.
Ýör.

Ene hemme zat Nakadam etdik. Cäjekler dökýän ha dur gelip. Adamlar bara giden adam atyra. Akylly jol otraýda. Ana sowgat diýdim, sowgat alyp berdim. Indi Ene näme etmeli?
içmeli ene şunu şeýt içýän. Diýdi atar ene şeýdýän içýän ene. Ana şeýt içýän.

Pizza dallyk sana. Ne diýär men? Güzel.
Sen ýa tor diýjek diýdiň. Ene tor aldım. Tor diýjek diýdiň ha, al. Loşdan gel, alýan loşdan gel, alýan. Diýär, adamlar seredip otyr diýär. Diýär, on ýerde, goý ýerde. On ýerde iýmeli garaş. Bu köjek, bu elini süpürme. Dur. Onda bir cüven de. Gelin spor.
Şey diýmeli. Ida çaga yarak olmasa ne ol aýtdyma. Ne ne. Yo on iýjek. Azajyk ha.
Aa şey diýýär.
Düşündin ne? Tut. Boşdan tut ne. Ana. Spor şey tamam. Süýjetden. Ha o süýje.
Pizza da berjek bolýarmy? Gaçyrmazdy. Boşdan tutdan gaçyrmany.

Waleyküm. Bekar geldiňmi? Bekar. Alyp geç şu kompýuterler öwretsene bolýam, hemme zat öwrensin. Şu wagt iýip içdik garnynok. Sowgat hem alyp ber, sowgadyň hem maşyny durandyr. Boldy, boldy başga. Menem seň bilen gidäýin. Ýok, ýok, bar diýdi.
Gidäýin seň bilen. Ýok. Mähriban dostlar, ynsapsyz oglan, ýagny Didara kömek edip ýör. Kömek edeýinmi ýa etmäýinmi? Köp kişi edip diýdim welin, birnäçe adam diňe kömek et, Alladan gaýdar diýýäňiz. Enşalla kömek edýän, ýöne kömek et diýýänler maňa goşulmaly. Ýürekden kömek et diýýänler hem goşulyp, hem laýk basmaly, repost etmeli. Onda näme? Goşulsaňyz kömek etmegimi dowam edýän. Didaryň stresden, gapytgan halatyndan açmak üçin elimden geleni edip otyryn. Sizem maňa goşulmagyňyzy haýyş edýän. Goşmaga basýaňyz, ýürejige basýaňyz, repost edýäňiz, wideony paýlaşýaňyz.